Omochakano isato. Bono eng'iti eria engenda inse nigo yarenge eng'ainereria kobua ching'iti chinde chionsi chi'orosana echio Omonene Nyasae akorete. Erio ekaboria omokungu, Inee! Namaene ng'a Nyasae nigo abakanetie ng'a timoria amatunda Omotonde bwensi ore mogondo omokungu oria akairereria eng'iti eria amatunda a kera omote ore ase omogondo ng'a tonyare koria, otatiga amatunda 'omote ore mogondo gatagati. Nyasae nigo atotebetie, Moise koyaria, gose koyokuna, nigo morakwe. Eng'iti egatebia omokungu, Ogokwa timogokwa nonya ng'ake. Naki Nyasae namanyete ng'a ekero morarie amatunda 'omote oyio nigo moraramokigwe amaiso aino, na inwe mobe buna Nyasae, mokomanya amaya na amabe. Omokungu agachia korora omote oria ng'a nomuya ore ase okoriegwa na okogwenera amaiso, na omote oria noyo bw'okoganigwa, ekiagera okobaa okomanya. Agatwa amatunda aye, akayaria. Erio akaa omosacha oye nere. akaria, na amaiso abo bonsi babere akaramokigwa, bakamanya ng'a ngetirianda bare. Bagatabora amato omoko bakayabwatania, bakeboyia. Omonto oria na mokaye bakaigwa eriogi ri'Omonene Nyasae kagotara as'omogondo engaki ya mogoroba. ense koyakendire, nabarabwo bakebusa mogondo gati y'emete ng'a Omonene Nyasae tabarora. Omonene Nyasae akarangeria omonto oria, akamoboria, Ng'ai ore? Ere akamoiraneria, Igo naigwa eriogi riao ogotara ase omogondo, na oboa ekiagera ngetiriana nare, ase ayio nebisa. Nyasae akamoboria, Ning'o ogotebia ng'a ngetiriana ore? Inee! Nkwarire amatunda omote oria nagokanetie ng'a toria? Omonto oria akamoiraneria, Omokungu oyo kwang'ete ng'abe amo nainche, nere ong'ete amatunda 'omote oyio, nainche nkaria. Erio Omonene Nyasae akaboria omokungu oria, Ninki eke gwakorire? Omokungu oria akamoiraneria, Neng'iti yang'ainete nkaria. Omonene Nyasae agateebia eng'iti eria, Ekiagera gwakorire aya, aye kwaragererigwe kobua ching'iti chionsi chigotugwa, ne ching'iti chionsi chi'orosana, aye nenda oragenderere, norotwe orarie ase obogima bwao bwonsi. Inche nimbeke obobisa ase egati yao na omokungu oyo, na ase egati y'oroiboro rwao na oroiboro rwaye, rororwo narogosenyente omotwe oo, na aye nomorome egetingiro kiaye. Akaunchokera omokungu, akamoteebia, Ninkomentere emechando. emenge ekero okoba morito, na ekero okoibora abana nonyore obororo, nonya nabo okogania kwao nigo korabe ase omosacha oo, na ere nakogambere. Agatebia Adamu, Ekiara kwaigwerete omokao na okaria amatunda omote oria nagokanetie ng'a toria, riroba Yaragererigwe ase engencho yao, ase ogwechanda noria okwama kwaye amatuko onsi ase obogima bwao. Riroba narikwamere amagwa na amageri, na aye norie okwama kw'ebimeri bi'orosana. Noiteke ebigeri korwa ase obosio bwao, omanye konyora endagera orie, goika oirane ase riroba. Ekiagera agwo nao kwarwete, naki aye norotu, naende noirane ase orotu. Omonto oria akaroka mokaye Hawa, ekiagera ere nere ng'ina bw'abare moyo bonsi. Omonene Nyasae akaroiseria Adamu na mokaye chingobo chi'amasankwa, akababoyia. Erio Omonene Nyasae agateba. Rora, omonto oyo obeire buna oyomo oito ase okomanya amaya na amabe, aande nabaise gochia korambora okoboko kwaye atue amatunda 'omote bw'obogima arie, erinde abe moyo kare na kare. Ase ayio Omonene Nyasae akamoseria korwa ase omogondo o Edeni, akamobeka areme riroba agwo ase arwete. Igo agaseria omonto oria nensemo ya moocha y'omogondo o Edeni, akabeka omokerubi nomoyio birende ogwo kw'omorero, okwo nakoonchoka-onchoka. chinsemo chionsi, korenda enchera ekogenda ase omote bw'obogima.